Għall-ispirazzjoni kontinwa tiegħu lil ġenerazzjonijiet sħaħ biex isawru l-istejjer tagħhom, l-unur għall-vjaġġ artistiku jmur għand Narsi Calamatta. F'isem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqagħkom għal din il-konverżazzjoni flimkien ma' Narsi Calamatta, rebbieħ tal-unur għall-vjaġġ artistiku tal-edizzjoni ta' Premju għall-Arti tas-sena 2025. Kif int Nars l-ewwel nett? Alla jbierek, ferħan ħafna, one, għax qed niltaqa' miegħek wara ħafna żmien, u tnej, din l-idea li tirbaħ xi ħaġa, il-bniedem iridha di li recognition, speċjalment kif jgħidu bl-Ingliż minn dawk ta' madwarek, minn dawk tal-istess sengħa. Jekk jiġi xi ħadd jgħidli kemm inti bravu inti bħala artist u ngħidlu thank you ta' tlob għalija. Imma jekk jgħidili Ray Calleja inħossni mela ta' veru. Jien u Nors immorru lura għal żmien twil ilu meta għamilna seba' snin naħdmu flimkien fi żmien meta kien hemm kumpanija tat-teatru li kien isiha jisimha Politeatru. Però ħa nipprova Nihdok daqsxejn qabel. Mid-diskursati li kellna u mill-investigazzjoni li għamilt jien, inti missejt mal-palk l-ewwel darba f'opra. Kollha gwardja quantum monta cisso piamo accompagnare trombette lance pronte pa-pra-pa-pa-pa-pa-pa. Għadek tiftakarha minn dak iż-żmien, jiġifieri? Iva. Kemm kellek żmien? Il-Carmen ta' Bizet. Kemm kellek żmien? Kelli sitt snin. Kienet għadha kif tispiċċa l-gwerra u inbena t-teatru Radio City Opera House, alright, li l-isem tiegħu għażlu missieri, is-Sur Johnny ta' Radio City. Li kien impreżarju. Li kien l-impreżarju. Jirnexxielek bħala ħsieb, hawn hekk, ġo fik, ġo qalbek, Tgħaqqad lilek innifsek ma' dak il-ħsieb u x'kont tħoss bħala tifel u tiddiskrivih. Ma nistax nagħmel mod ieħor. Għax meta xjaħt u ħadd ma riedni u iltqajt ma' ħabib, qalli, Għamlilna lecture ta', Attufejħi. Qalli, L-Università tat-Tielet Età. Hawn Malta? Eh, ma kontx naf biha jien. Eh, allura bdejt waqt il-lecture jien biex nara kif tapprezza l-opra. Mm. Kif irċevejta jien l-ewwel darba l-opra? Qed tifhem? Meta bdejt fl-opra jien, in-nies kienu jiftakru qabel il-gwerra, Teatru Real. Bravu Cirillu għalhekk jgħidulu hekk u mesaħ fil-ġlekk. Da Cirillu kien is-surmast ta' La Vallette. All right? U n-nies meta kienu jmorru l-ground jaraw l-parti ta' futbol, ikantaw l-opri kienu. Għax dik kienet il-mużika ta' dak iż-żmien u jien irħaqt it-tarf tagħha di. Kienet kultura sħiħa l-opra, le? Ġifieri Il-Maltin kienu jafu l-opra. Stajt tajt minn dak iż-żmienijietek bikrin li di di triq irid insegwi jien? u l-fatt li missierek kien impreżarju, influwenzatek xi naqra biex tibqa' f'din it-triq? Influwenzatni għax aħna konna tliet subien twillidna fi tliet snin, all right? Jiena kont l-imqareb. Għadek. Eħe. Allura kienet tgħidlu. Il-mummy aħna twilidna gżira allura l-mummy ngħidulha għax kien hemm ħafna baħrin hemm insomma. U jien l-uniku wieħed li ma ħriġt ismar. U kienet tgħidlu, Il-fustani ħudu miegħek, tħalli hu lixgħu. Għax jisfratta lit-tnejn l-oħra. Ara jien l-aktar wieħed li mort it-teatru. It-tlieta li tlajna fuq il-palk X'sa tagħmel la tikber? Ma tafx x'sa tagħmel la tikber, imma missieri kien jara li għandi t-talent u kien jeħodni pereżempju meta ma jidħlux tfal fil-varjetà għax ikun hemm xi ħadd żaqqu barra, kien ikun hemm xi number tifel u tifla jkantaw u kien jeħodni Jerfagħni, ara kemm kont żgħir, biex nara minn ġo l-ħġieġa tal-bieb nara x'hemm fuq il-palk. Id-dakra toħodha, id-dakra toħodha. Qed tifhem? Ma jkollokx moħħ biżżejjed biex tgħid sa tagħmilha tikber. Id-Daddy kien joħodna nhar ta' Sibt naraw Changing of the Guard. il-Main Guard, il-Belt quddiem il-Palazz u tara l-Irish Fusiliers jagħmlu change-over guard ma' l-Scottish Fusiliers biċ-Ċiri Mela xi trid issir la tikber wieħed minn dawn. U ta' sbatax-il sena dħalt part-time fl-Army jien. U għażluni ħa nimmonta fuq il-Main Guard. L-aqwa ġurnata ta' ħajti sa dakinhar. Qed tifhem? Li huwa f'sum, f'sum, f'sum. Ovvjament mal-militar Ingliż, le? Militar Ingliż. Part-timer fl-Army, però mhux biss imbagħad, u kont ukoll taħdem il-bank. Kif kif kif kienu Sadattant qed ngħidlek eh. waqt li kont il-bank kont ukoll boy scout jiena. Ukoll. Għadni ma tħallx fl-army. Ok. Eh, ta' 16 sena. U qed nieħdu ġurament I promise to do my duty to God and the Queen. U jiena għandu ngħidu, tajdux the Queen. my country. All right. Voltieri politikament kont diġà sensittiv. U tseksek l-oħrajn minn taħt. Ħalli aħna nkunu indipendenti. Ta' 16 sena tkun għadek tifel żgħir. Fid-diskursati tagħna x'imkien, mhux issa ta' ġifieri qabel jien u int fis-snin li għaddew, x'ismu dejjem kont tgħidli li kellek fascinu u kont kalamita għall-fatt li dan ix-xogħol kollu li kont qed tagħmel, il-bank fl-Army, fuq il-palk, kien hemm attrazzjoni kbira lejn il-fatt li kont tħoss li għandek il-kapaċità li tmexxi u li tispira n-nies. Minn dejjem ħassejtha din. In-nies li ma jafunix, peress li jien nwaqqa' kollox għaċ-ċajt u dejjem nikklownja, jien dejjem ċ-ċajta waqqagħha fuqi biex ma jaħdux għalihom l-oħrajn, right? Ma jafux the flip side tiegħi, kemm jien bniedem ta' dixxiplina, inti taf. Naf sew. Ben tajjeb, alright? Imma jiena dejjem irrid immexxi. Ta' sittax-il sena mort teacher. It-tifel, Mort teacher Ħaż-Żabbar. Tant konna għadna lura hawn Malta, l-Amerikani kienu jibgħatulna il-ġobon, it-trab tal-ħalib, speċi ta' karità, care kienu jgħidulhom, care packets. Għax ma kinux jieklu l-Maltin, konna qegħdin fqar. All right? 55 qed ngħid jien. All right? Allura jiena dik xi ħaġa li milli għandi santik sa naqsam miegħek. Mhm. Jien dejjem ngħidilkom l-istudenti tiegħi, mara meta jtik it-talent Alla, tagħmlux fl-investa. All right? U timli jasew u tpoġġi bilqiegħda fuqha ħa tiġi daqsxejn ogħla mill-oħrajn. Le, li jtik Alla aqsmu mal-oħrajn u kulħadd jitla' tarġa'. Xi ħaġa li dejjem impressjonatni li inti dejjem imxejt b'din il-filosofija għax dejjem nafek tagħti u tagħti aktar milli jsaqsuk in-nies. Jiġifieri kont toħodli rasi ħafna drabi imma dik il-verità narsi ħajtik u ħajtik ħafna aktar milli trid. Però taħseb li jista' jkun li hawn xi nies jew kien hemm xi nies li di kienu jinterpretawha bħala attitudni invażiva jew aggressiva u qatt ġejt fl-inkwiet minħabba fiha? Inkwiet le, imma kien hemm nies illi m'għoġobthomx illi dejjaqthom għax taf x'għamilha u bikkiha. Jien kif sa nbikkik? Noqgħod noħroġlok id-dmugħ. Imma min ikun iġib ruħu ta' primadonna Imbagħad nistax tikkoreġih quddiem l-oħrajn. Ara min mhux kapaċi jieħu kritika. U inti għedt li qabel imma inti tgħidha ċara, hekk ma ngħidlekx ċara m'iniex ngħinek, qed tifhem. Ovvjament kienu żminijiet differenti, dak li konna nifhmu bil-korrettezza politika dak iż-żmien ma tantx kien jeżisti. Għandek ħsibijiet fuq il-korrettezza politika illum il-ġurnata? Xi sfortuna! Aħna l-kummedjanti ma nistgħu ndaħqu b'xejn. Qed tifhem? Jien għamilt erba' snin stand up floor show. Ok? U di fin-natura tal-bniedem li dejjem idaħħaq. b'dak l-isfortunat. Qed tifhem għax inti tieħu pjaċir meta tara 'l xi ħadd jiżloq fuq il-qoxra tal-banana u tidħaq. Għaliex qed tidħaq? Għax ir-relief li tħoss inti li ma ġrax lilek ġrat lilu. Mela l-humour huwa traċedja għal min taqa' fuqu. Orrajt, u huwa ta d-daħq għal min ħelisha. Ara biex sa ndaħqu. Ara nwaqqagħha fuqi. Nitkellem fuq imnieħri, tifhem. Aħna konna free li aktar ma naraw difetti immorru hemm, qed tifhem. Ok, dħalna fil-fond ta Konverżazzjoni li m'għandhiex dubju ħa tibqa' għaddejja għal snin sħaħ u sakemm l-arti u l-arti performattiva tibqa' għaddejja. Però rrid immur lura, għalik li ddeskrivejt ruħek bħala kummedjant, minn dejjem kont kummedjant? Din hi l-arti tiegħek li trid tidħol irid jidħol l-umoriżmu dejjem? Mindu kont tifel żgħir l-iskola jien Id-Daddy kien jgħidilna, L-ewwel bank tridu toqogħdu biex tiffoka fuq it-teacher u titgħallem iżjed. Jien dejjem l-ewwel bank. U t-teacher, il-lyceum kien ikollu platform, alright, bil-wiefqa, ara lili mhux jarani, ħares minn fuq dari. U jien nikkummedja u nagħmel u kulħadd jidħaq. U dan ma jafx biex, qed tifhem? U li ssir popolari għax qed iddaħħaq kienet tħallasni wisq lili, qed tifhem, kif jirnexxieli. Fiex? Survival skill? Għaliex? U għaliex tiddiskrivha bħala kienet tħallasni wisq? Il-popolarità u dik li n-nies iħobbuk. Qed tifhem, n-nies ma jibżgħux minnek. Le, inti twaqqa' ċ-ċajta fuqek innifsek. Qed tifhem? Ħmerijiet għadni nagħmilhom sal-lum meta niltaqa' mat-tfal iż-żgħar, you know. Ara, jien kont nagħmilhom fil-klassi daw, kulħadd għax kontra l-liġi li tilħaq u għadha. U t-teacher ma jistax jinduna minn xejn daw. Għadni kif rajtek tagħmel il-mossi u fakkartni fiż-żmien meta konna nagħmlu l-mima flimkien, li ovvjament inti kont il-pijunier tagħha hawnhekk u kont ispirat minn Marcel Marceau, le, speċifikament minnu bħala artist. Għaliex il-mima? Ma naf bl-ebda artist kurrenti hawn Malta jien li jagħmel il-mima jew xi darba qed saret. Għadda żmien għall-mima. Tifhem, anki jiena stess, għaliex għandi nkun speċjalista tal-mima meta jien nista' nitkellem? Imma Marcel Marceau irfina l-mima u ġabha livell klassiku. li jirrakkonta storja sħiħa bl-emozzjonijiet iżjed minn karattru wieħed u jagħmilhom kollha hu, alright, mingħajr kostumi, mingħajr props, kollox jimmaġina li hu qed jixrob u tarah nieżel ix-xorb. Agħmel din li my language kien jgħidilha hu, qed tifhem? Imma seta' jdur id-dinja biha għax m'hemmx l-Italjani ma jifhmuhx bil-Franċiż għax hu kien bil-Franċiż. Jiena rajtu l-Amerika, jew l-ewwel darba li rajtu rajtu Londra. U tant affaxxinatni li mort backstage jien kont naħdem Barclays Bank, qed tifhem? Kont qiegħed on holiday. Mort għadtlu ħudni miegħek. Qalli I'm too tired, thank you, qalli speak to my manager. Raġa' qaltli don't you work? Għadtilha jien qiegħed bank Ingliż, kienet xi ħaġa kbira hawn Malta. Qaltli and you want to do this? Qaltli you'll be hungry all your life, alright? U mbagħad rajtu l-Amerika u ħabib tiegħi Amerikan kien ħabib tiegħu u rrenġana biex inġibuh Malta, ġibni ħaw stess. All right? U u rġajt kellimtu meta kien Malta. Qed tifhem u dejjem nixtieq nagħmel xi ħaġa. U għamilt one man show 90 minutes, 20 minuta intervall. Alright? Ngħid seba' stejjer, għamilt tat-Teatru Manwel, għamilt ta' il-German Workers Union Theatre, qatt ma saret din minn ebda Malti ieħor. Jien li ħdimt il-mima tiegħek, xi ħaġa nista' naċċerta illi l-isforz fiżiku li trid tagħmel u kif tkun litteralment imbażwar wara sessjoni mima mhix l-istess ħaġa bħal meta tkun qed tagħmel xena M'għandekx idea. fuq il-palk. Nies Isma' ma ngħid jistgħux jimmaġinaw il- il-ġinnastika li jrid jagħmel artist tal-mima. Ekku, fiżika ħafna. Kemm tgħodd snin illum? Sitta u tmenin. Sitta u tmenin. Jekk inti missejt mal-palk tal-opra meta kellek sitt snin, illum għandek sitta u tmenin, nagħmel il-kalkoli malajr, tmenin sena. Tmenin sena tara t-teatru jevolvi f'Malta. Tista' tmiss u tiddefinixxi mumenti partikolari matul dawn it-tmenin sena fejn l-espressjoni li ħa nuża mhux rajt Malta tinbidel, rajt it-teatru jinbidel. Rajt it-teatru jinbidel. Biżżejjed ngħidlek Fit-62, missieri kien ġab hawn Malta surmast tal-orkestra jiddiriġi l-opra u da kellu kumpanija nazzjonali tal-opra Taljana u kien jibda minn Milan, jinżel Ruma, jinżel il-pajjiżi kollha, Sqallija u jiġi Malta. jiġu Malta u jagħmlu tmien opri f'xahar. Tmien opri ta' veru li nafuhom, Puccini u Verdi. Right? Illum il-ġurnata biex nagħmlu opra waħda aħna. Mhux hekk? Qed tifhem? Mhix faċli. Qed nagħmlu standard għoli ħafna, eh, speċjalment fil-musicals u l-pantomima Maltija qed issir ukoll. Dik tradizzjoni li ħallewlna l-Ingliżi. Dawn huma tragwardi għalik li speċi jien naf qed nagħmlu affarijiet ta' livelli jien naf iżjed sofistikati li bħall-pantomima, jien naf li kienet xi ħaġa tradizzjonalment Ingliża, assorbejniha aħna u għamilniha Maltija wkoll. Għax anki meta nagħmluha bl-Ingliż aħna nagħmluha verżjoni tagħna. Ekku. Imma nikkupjaw ħafna mill-Ingliż. U jien dejjem nisħaq għamluha bil-Malti, għamluha bil-Malti u fl-aħħar bdiet issir bil-Malti. Ura jien għamilt tnejn bil-Malti, pantomima. Mela ħa nipprova ndawwar il-mistoqsija għal xi ħaġa perspettiva differenti. Fejn tarah sejjer it-teatru Malti jew fejn tixtiequ jmur? Bħal kull attività umana, all right, hemm iċ-ċirku. Jogħla, jinżel, imut u jerġa' jibda. Bħalissa tagħmel il-biljett bi twenty five u mhix diffiċli biex timla teatru tliet darbiet. Hawn min jimla ħames darbiet, tmien darbiet. Da jfisser li n-nies issa edukaw ruħhom illi t-teatru mhux tal-middle class. Il-kultura minn dejjem kienet tal-elite. Issa għandhom ix-xorti li qed jaqalgħu biżżejjed flus in-nies li jistgħu jmorru u tagħmel x'tagħmel teatru, qed jagħmlu teatru la mort teatru ġo Villa Sant'Anton jien hemmhekk u tgħaddi minn kamra għall-oħra, ġennati daw. Tant għamluha drabi Daw li kissru r-rekords kollha. Ġennati fis-sens tajjeb oġġettaw biex inkunu politikament korretti. Le, le, int jekk ma tkunx miġnun ma tagħmlux dan xogħol. Jekk tkun normali inti tmur tagħmel xogħol sura ta' nies. Tifhem? Mhux di l-insecurity li għandna aħna. Ma tafx meta se jsejħulek, u meta se jsejħulek ma tafx kif se jilqgħuk in-nies. Nars qed noqorbu lejn l-aħħar u kif għadt ovvjament qas tarf ma missejna ta' dak li hu Narsi Kalamatta. Imma ejja niġu għal-lum. 86 sena. Għadek qed tikteb, tippubblika lettur fil-Università tat-Terz Età, tagħmel il-proġetti wkoll fil-komunità. Minn fejn tiġi din l-ispinta, din l-grinta u dal-bżonn li tkun attiv hekk? Qed ngħidu bħala ġifieri xi ħaġa tajba. Inti trid tagħmel mill-ftit li għandek tapplikah biex tgħin lil ħaddieħor. Jekk Alla tak is-saħħa timbotta karozza, all right, toqgħodx timbotta karozza tiegħek biss, għin lil ħaddieħor. U meta xi ħadd jgħidlek għamilli pjaċir għodli attent għall-kelb biex ma joħroġx, inti hu pjaċir tgħinu da, għax anki jekk ma jgħidlekx thank you, tħossok ara. Hemm ħtieġa li neżisti jiena? Allura di mhix enerġija, di ħtieġa ħa naqdi lil dak li qed jitlobni naqdih. Nisimgħu ġiex minuti. Għax l-imħabba ġġib l-imħabba lura. Qed tfakkarni hemm das-sens ta' rigal qisu u rigal reċiproku. fil-filosofija tagħha le li. Il-kelma rigal qed naqsmu aħna. Qed naqsmu, all right? Inti għandek biċċa nkwiet, tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. M'hemmx għalfejn naqbad pakkett flus jien. Intik minuta u noqgħod nisimgħek. U nkun qed inħobbok hekk. Jien inħobb il-ħajja li kien għalija l-ġurnata fiha tletin siegħa aħjar. hekk, I am a giver, mhux qed ngħid I am a giver ta', jien qed ngħid dan in-natura tiegħi, ma nistax nagħmel mod ieħor. Aħna kellna ħafna konverżazzjonijiet matul is-snin imma dejjem irnexxielek tissorprendini b'xi ħaġa. Ma kontx naf li Narsi Kalamatta għandu l-kapaċità li jpoġġi għall-minuta u joqgħod jismagħni. Xi darba nipprova u naraw jirnexxilek, u naraw jirnexxilek. Jiddispjaċini, rrid niftaħ qalbi ma' xi ħadd u nirringrazzjak talli qgħadt tismagħni. Qed tifhem? Ejja naslu għall-aħħar tal-vjaġġ tagħna, il għaliex. L-unur li ħadt inti huwa l-unur għall-vjaġġ artistiku. Xi fisser dan għalik jew għamillek differenza? Bdejt biha peer recognition. Dan unur ma nistax ma neħux pjaċir bih. Għaliex? Għax dan mhux tawli xi ħadd għax m'hemm x'tagħmel, m'hemmx ħaddieħor, dan tawli min hu kapaċi daqsi. Min jagħmel l-istess ħaġa li nagħmel jien. Qed tifhem? L-għarfien. Intkom qed tagħrfuni li veru jiena artist. Kif jiena artist jiena? Għamilt direzzjoni tal-park ta' għoxrin klassiku, nibdew mir-Ruman, Plautus, alright, Shakespeare, Lope de Vega, Dario Fo, Luigi Pirandello, Eugene O'Neill, oi, big names, Ibsen, big names, alright. Kull darba li għamilt direzzjoni, iddiżanjajt il-palk jien. Kull darba li għamilt direzzjoni, jiena għamilt xi partiċella żgħira dħalt it-totalità tagħha qed nagħmilha di jien. Meta għamilt Enrico Quarto. Iddirigejtha u għamilt il-parti prinċipali, Six Hundred Lines, min jgħidilkom Narsi ma jiftakarx id-lines? Dejjem nikkwotalhom Enrico Quarto. U għamilt il-curtain call fl-aħħar oriġinali ħafna, jitfaċċaw mal-palk kollu. U nitfaċċa jiena. U il-għaliex jispiċċa li da joqtol lil xi ħadd bi żball. Alright? Mela issa rrid nilgħabha tal-miġnun għall-kumplament ta' ħajti u tinżel grada quddiemu. Ħa nwaqqfek imma, għax inti qed tmur lura. U jiena, il-mistoqsija kienet intenzjonata li Narsi għandu 86 sena u rrid inkun naf x'se jagħmel Narsi fis-86 sena li ġejjin. Fis-86 sena li ġejjin jien għandi ħolma waħda. Darba kont sa nsiefer mort naħdem il-Ġermanja, kont ngħallem l-Ingliż il-Ġermanja jien u kont inkun waħdi ħafna ġo motel. Eh, u kien hemm wieħed li ma jemminx da. U għatlu, isma sa nibda nikteb jiena, X'nagħmel nikteb dik l-istorja li rrakkontajtlek jiena u l-films ta' Hollywood, jew nagħmel il-ħajja ta' Ġesù kif nirrakkonta jien? Qatt jaħsibha da, da ma jemminx. Alla li ħajja ta' Ġesù għamel. U ktibtha 1352 pages, handwritten pages! Domt ħames snin, eh, biex ktibtha. Issa ħolma tiegħi di, qabel immut jien, irrid nagħmel tlettax-il episodju fuq it-television nirrakkonta l-Vanġelu għal Amè. U għalhekk, Narsi Calamatta ingħata l-premju għall-unur għall-vjaġġ artistiku il għaliex il-vjaġġ artistiku ta' Narsi Calamatta għad irid ikompli. Narsi grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi lill-Kunsill Malti għall-Arti tal-opportunità biex ikollna dil-konverżazzjoni, grazzi għall-Teatru tal-Konferenzi ta' Dar il-Mediterran li sellfuna l-post biex ikollna dil-konverżazzjoni. Grazzi lil dawk kollha li missew miegħek u b'xi mod u li int missejt magħhom u li b'xi mod ispirajthom. Ħudu ħsieb l-anzjani. Ma nafx għalax ngħidulhom anzjani, ħuti x-xjuħ. Qed iħossuhom daqsxejn abbandunati. God bless you. Islib.